Ningira nimuza kunkiriza ngambe omu runyankore Rukiga ahabw'okuba nara nimuhurikiriza sodo honarebo kandi oruganda rweye tirwine ntaniso n'orunyankore Rukiga. So ahu mwacenga ebyeye nimuza kuncenga. Murigye ba Sembabure? My brother omugore waitu w'erizooba, my senior brother and our political tutor, secretary general Richard Todong and your dear wife, bagyenzi bangye ba MPs mwena omubitiinisa byanyu, mukuru wangye. Chairman Toyota na Omukuru Nziire n'abantu mwena. Nashemererwa munonga kuba ndi aha kwija kureeba ahari mukuru wangye Sodo ahabw'okuba Sodo ogu nk'oku yaabagambira, Sodo akaba ari omu FDC enkumi ibiri abiri na mukaaga enkumi ibiri na mukaaga kandi waaba aha FDC okaba noohagira bake akaija Yaatsigaho aba nrm yaanshanga omu fdc, yaampagira baatwiba kumwe twarira kumwe so hati we akafa kabiri nk'amakara ahabw'okuba bakabanza baamusingira omu nrm yaija omu fdc nayo baamusingirayo kwiha obwe twagira ngu nga ka tubanze twabitamu bureeki tuze kuronda akasente. Twagyenda twaronda akasaano. Ku kashwa nk'akakanya mu twagira ngu katugaruke, nabwe baaguma baratuteeganiisa so kwonka hati Mukama yaatwitsya. Niinyenda kusiima Chairman Toyota ahabw'okuba. Twena katukwata nka group itwe abaana abato ka natweta abaana be. Ninyijuka turikutebekaniisa embaga ya soda aha tukagigiriraho. Ninye nakye yari ngye meeting ze nyingi kandi nabaire ndi omu FDC. So wareeba egyo enkwataniisa kukwakiira akakwitsa omuka. Akakureeberera akabaheza mpeereza na transport kandi obwe ndi omu nkirugamu mbone ezi naatwaraho nza kuhakaniisa gavumenti kwonka yaaguma nkunzire webare munonga kyama kandi anyakiira na mukuru wangye nzaire kandi na n'abakyara baabo na famire yoona mwebare kunkunda mwebare munonga.

Abantu ba Sembabure niinyenda kugaruka kubasiima ahabw'okumpeeramu azaara akaruuru ku naayebwa niifa Kawoya na n'okumureeberera. Ogwo n'omuzaire wangye kandi naanye niinza kubakwasa ahari egyo omukora ogwo murimo. Konsititwensi ya Sodo n'eyangye ahabw'okuba Sodo yaaremwa nimba naaremwa. Eh, nimba naaremwa kwonka kandi ku nareeba kangwa gye nabwo toyota naaba atatuzibiire ku- naaba atatwikiriize kuremwa naaba yaatunyangariize na kibooko so nimpamya tikuza kuremwa nituza kukora chairman I can promise you nituza kukora nyowe haine ebisodo yaabaraganiisa ebi nkwenda ngu abantu baase mbabure muruga aha mbuzire kwikirizangana nawe Honourable Sodo, Ebyo eby'okugira ngu abantu bakuteerere baaba baine birthday party tibikuza kukora. Nooza kushara. Abaronzi ka nibateera esimu, tibakuza kugira n'empaka omu baara shi bakakuteera ngu ozicwe? So ebyo ebi torikuza kubibaasa n'eby'okuteerana n'abantu. Nyowe ninshaba abantu ba Sembabure, Omukuru Sodo, Mumubuuze enguudo abashakire. Abashakire amashanyarazi, abashakire amaizi, abashakire puroguraamu za gavumenti kandi agaruke aha gye na nrm ahabw'okuba ti MP wa wa Sembabreho nka. Yaaza kukwataniisa gye akashakira aba abanyasembabure naateekwa kugiraho obwire bw'okwija Mitooma. akagiraho obwire bw'okuza Sheema, akagyaho obwire bw'okuza Kapchorwa. So mwamuronda akabura, akagyaho obwire bw'okuza aheeru y'eihanga. Mwamuronda akabura, naabeeshengyereza mutamucwera omushango. Ekindi n'okusiima colleagues, I want to thank you honourable colleagues for the unity, for the unity.

Hati obaire otaine motoka wakwija oguzire motoka nibakujwara. Owaawe yaaba obaire otaine akaju wakombeka akaju bakujware ngu neza paramenti. So nimbashaba honourable colleagues you need to be united and you stand by each other that's the only way we shall survive in the house. Ndikuza kuhendera.

erimu abakujaguza nana abakuteera entomi obe nomanya ngu noza kuguma nobona abakukutema entegye kuruga omukansi okuruga nka so nyowe na ninkuhabura ngu mugyende muronde abantu abo abakubahakaniisa mugambe nabo baije aha side yanyu habwokuba nikyo president Museveni atubasiize SG

Ninkibashaba. Kandi Soda takyineho enshonga kwonka imwe abaronzi nimbamanya nimukunda kwesimirizana. Hati omuntu ou musingire we taine ky'okuruzinga. Nayenda ngu abiriba ate agye ati nawe abirya obiryo birimu omusheenyi. Ii, Nayenda ngu otabishemererwamu, mutuure omu ntaro, murye omu kubirwaniramu, so iwe eki orakora omurabe enyima, omwiheho bariya boona atsigare wenka yatakwenda kukujoyininga. Abantu boona bafiiringe ngu Sembabure egi eyi soda yayijamu ahabw'okuba nyowe soda ou nkumanya omutima gwawe ogu oyine, niinyenda, tinkukugambira eki ahabw'okugira ngu ndi aha muzindaaro, ntuura ninkikugambira. Soda oine omutima murungi munonga. Oine omutima murungi munonga munonga munonga. Mbwenu reka ogwo omutima gwawe murungi buri omwe agufunemu. Abantu batakuteeka akanya ogwo okagira ekiniga. Okatandika kwegwa ogwo omutima, okagira oti ogakanyiize ogakagira. Ngaaha boona reeba ngu wabarere. Ekyamuheru, Purezidenti waitu nyomwebazo. atushabire yaagira ngu eki n'ekisanja no sleep tamanyisize ngu n'ekisanja ky'okwimuka kare okaza kuzaana amatatu okagira oti kasita naaruga omu kitanda. Tamanyisize ngu n'ekisanja ky'okwimuka shaaha ikumi n'emwe y'akasheeshe okaza aha social media. Amanyisize ngu eki n'ekisanja ky'okukora. tihariho kubyama. Iwe waaraha wimuka okahugira omu matatu, omuntu owaabyamaho owaabyama eshaaha munaana akakora ibiri naaza kuba yaakusinga. So puroguraamu ei twine nka nrm kurugiirira aha manifesto ei Secretary General na Purezidenti baatwanjuriire, Orutaro oru tugyiireho hati n'orw'okurwanisa obworo bw'omu nshaho. The next phase of leadership we are going for, we are going to differentiate between development and wealth creation because oruguudo tokururya. Amashanyarazi tokugarya, amaizi tokugarya kwonka nibibaasa kukuha eky'okurya, nibibaasa kukuheereza entunguuka. So n'abeeshengyereza mureke tukwataniise na Sodo. Sodo egi konsititwensi n'eyaitu hamwe nituza kwija nituza kukukwasa, nituza kukukwasa. Mureke riize aha taka ribara nk'eizooba ry'okujaguza. Turibare nk'eizooba ry'okutandika okukora, kugira ngu twena yaaba ehururu twabugana munyonyo, twikirizangana ngu twakutsimbura aha tugye kutandika kukora. Ahabw'okuba nyowe eby'okujaguza tinkubireeba, tihariho ky'okujaguza abantu bakiri omu bworo, tihariho eky'okujaguza abantu bataine nguuto, tihariho eky'okujaguza abantu bataine mashanyarazi. Ekyo nikyo kintu kikuru munonga munonga. My brother Fred. Ntuura naiwe. Abandi nibwo bakureebire. Ntuura naiwe. Wakireeba? Ntuura naiwe turiire kumwe bingi kandi ninkwenda oze obuhanguzi. Ninkwenda oze obuhanguzi. Egyo sayansi nayo ku buri ka obwire bwayo turyareeba eky'okukora kwonka ninkwenda oze obuhanguzi. N'ebyo bingi